Tēnā koutou katoa. Tēnā koutou te hunga i haere mai ki te hui uh, i te upoko o tēnei wiki. Uh, me te āta whakarongo, me te āta kōrero ki ngā take e toru e whai ake nei. Ko tāku noiho he whakarāpopoto i ngā kupu kōrero o te hui, kia pai ai uh, te tohatoha haere i ngā, i ngā taipitopito. Ko te kaupapa tuatahi, ko te NCA, te tohu mātauranga nei, the qualification, me te panonitanga. Uh, ko whakatau te kāwanatanga ka panoni i te tohu. Hei tā mātou o te kura, he tuku atu i tētai urupare. So the

ā, mō ēnei wā tonu, me ngā panonitanga, so you can see that in the slide, there is the tohu as it stands and then there's the proposed changes. Anei ētahi kōrero mō ngā painga o ngā mea e rua, me ngā ngoikoretanga. Tuatahi mō te NCA, e taea ai te kura te whakahoropaki i te ako. Uh, NCEA allows us to contextualize the learning for our tamariki and e aro ana te ako ki ngā paearu, so it's standards based. Um, he pai tērā, e hara i te mea ka, ka aro noiho ki, ki tētahi kaupapa, so we see that as a good thing, that we can be our curriculum can be um, varied and can be broad to acknowledge our tamariki's prior, prior knowledge. So e whānui, e whārahi te aronga, uh, me, te, me te whakanui hoki i ngā, ngā mōhiotanga o te tamaiti. This has worked well with us uh, for a few years now Engari ara anō ētahi ngoikoretanga, but there are some, some concerns i roto i tēnei āhuatanga. It can be quite confusing for whānau. Uh, ko te panonitanga, so the proposed change by the government is at the bottom. Um, Ko te painga uh, o tēnei panonitanga, uh, ka tino whakariterite i ngā paeru. So it's really uh, based around uh, knowledge and making sure that foundation, foundational knowledge is uh, set before our tamariki move. Engari ka tino, ka raima tērā nei, it's a bit rigid for us and

Kōmuri, ā, te aronga, ā, pērā te hunga i mahi i te School C, te Sixth Form Cert me te Iwi, ā, ka pēnei nō tōna aronga. And those of you who remember School C, Sixth Form Cert and, and Bursary, um, this is what it's, it's basically gone back to. So ara ngā paenga, ara ngā, ngā taumahatanga. Kaupapa tuarua te taetaenga mai o te kura. Kua toko mai tai āwangawanga ki te kura mō te āhuatanga o te taetaenga mai ki te kura. So we have some growing concerns about tamariki attendance at kura. Kei te kite mai i te, i te tohu nei, ko, ko te whāinga nui o te kura kia neke atu i te iwa te kaupā heneti. So the school's attendance goal is uh, that tamariki attend school 90% of the time. I tēnei wā, kāre tino pērā te, te taetaunga mā o te kura. So at this stage, we're not really, we're failing our tamariki in regards to attendance. E, ko tā mātou ki te kura e hihia nui kia, kia akiaki te whānau, kia tautoko mai. So our goal here is to ensure to enlist the support of the whānau to help us in this goal. Uh, kei te rārangi mai, um, mehemea ka, ka ngaro ai tu i te kura mo te kotahi rā i a rua wiki, koana he whā wiki ka ngaro atu i te kura mo te tau. So as you can see, just missing one day a fortnight is four weeks absence over the year. Mehemea ka āta titiro ki tērā mō te roanga o te tau, he nui, he puare nui tērā mō te ako. So if we have a look at that contextually over the year, um, that's, that's half a term missed and that's half a term of learning missed. So hei tā mātou, ko te akiaki i ngā whānau kia tukuna mai ngā tamariki ki te kura. We want whānau support from home to ensure that tamariki are attending. Uh, so, so the learning isn't, um, so the learning isn't affected. Kaupapa whakamutunga, maramataka Māori. He mea uh, whaka awe awe noa hua i te, i te whānei, uh, anei tō mātou aronga. So our third kaupapa is our maramataka Māori and all it is is a reminder of to our whānau uh, the reasons why our, our year looks different to other kura. Uh, he mea aroa ki te taiao, so it's around um, replicating what's happening out in the environment, kia, kia hāngai ki te marau, so to align with our curriculum. Uh, me te whakarere kei te tau kia aro atu ki tā te kura e wawata nui ana and to shift things around um, in our school year to align more to what we find important. What we find important and what we want our tamariki and our whānau to, to find important as well. So ēnei kupu, uh, he mea whaka, um, aweawe noa iho, whakamahara noa iho i te whānau, kia pai ai te, te koke whakamua, ā, me te mōhio anei te take. Uh, so this is all, all this is, is a reminder to the whānau of, of how we do things and why we do things. And to ensure that when we move forward in, i tēnei um, kokenga, ka, ka haere whakamua i runga i te mōhio, and to ensure that when we move forward on this, our whānau will come along with us. Koina noho ngā kaupapa mō tēnei wā e hōma. Um, ka tū ēnei hui ā whānau uh, i ia wahanga, i ia wahanga, kia pai ai uh, te tō mai ai te whānau ki ngā kōrero o te kura. Tēnā koutou.